מ'איז אין אלע עניינים און אלע מובנים. דער רבונו של עולם זאגט, איך פיר די וועלט, מיני קולך מבכי, נעם אוועק דעם קול פון דעם בכי, נעם אוועק דעם קול, אלע שדכנים זאגן אזוי, אלע דאקטוירים זאגן אזוי, אבער דער אייבערשטער זאגט, אבער איך פיר די וועלט. שטייט אין ספר התהיל, ס'איז א ברודער פון מהרל. שרייבט ער דארטן אז אין גאנץ איכה אין נישטא קיין שם אלוקים, אלוקים איז דאך מידת הדין, אין גאנץ איכה אין נאר שם הוויה, פארוואס זאגט ער להודיע כי ברוגז רחם יזכור, כי לא בשטף חמו ישפוט עמו, דו זעסט עס נישט אבער באמת איז דא רחמי אב על א בן.

נאר ווייל וועגן דעם צער, א טאטע דארף קומען צו א קינד עסן, א טאטע דארף גיין עסן ביי א קינד זיבעצן יאר, בשכר דעם צער בלייבט ער לעבן. דו ווייסט נישט כחשבונות שמים, אונז ווייסן מיר נישט ביי יעדן צער וואס דאס ראטעוועט. יעדער עגמת נפש וואס ראטעוועט א מענטש גייט אריבער צער, ער ווייסט נישט וואס דאס איז באהאלטן, וואס קאכט זיך דא פאר אים, ער פארשטייט נישט, ער וויינט בכי אבד ס'איז שלא לחינם זאגט דער רבונו של עולם. דא אין די מגיד משרים שטייט אין אנהייב פרשת וישב די חיודיע וואס ער האט געהאט די בית יוסף מרנן ורבנן די בית יוסף האט געהאט א מלאך וואס האט געלערנט מיט אים שטייט אין אנהייב פרשת וישב ער איז אים געקומען מודיע זיין דיין פרוי גייט האבן א בן זכר זי גייט האבן בנים זכרים ער זאגט אים זי האט נישט געקענט האבן קיין קינדער זי איז נישט קיין בר ילוד ער איז מסביר דארט נאך פארוואס אבער ער זי קען נישט האבן קיין קינדער, נאר פארוואס גייט זי האבן קינדער? ווייל דו ביסט דו האסט חתונה געהאט מיט איר, דו ביסט שפעטער געגאנגען האסט גולה געווען אין מקום תורה, האסט איר איבערגעלאזט אליין זי האט געהאט צער, און שפעטער ווען דו ביסט צוריק געקומען, בעת יוסף איז צוריק געקומען איז ער געווארן קראנק, און זי איז געשטאנען מיט צער און משמש געווען, וועגן דעם צער איז נהפך הטבע און זי גייט האבן בנים זכרים ואתו שלום, אזוי איז ער מסיים. אה רבותי א מענטש געבט צער ער ווייסט נישט וואס דא קאכט זיך ער ווייסט נישט איז נישטא היינט קיינער האט נישט קיין מלאך וואס זאל אים קומען זאגן אין א זייער סטע פנים אוי אבער וואס ס'קאכט זיך פאר דיר אוי וואס ס'קאכט זיך פאר דיר ער איז דארט מסביר די מלאך האט אים געזאגט א כי כל כך זוכה הוא אדם כשהסיר אין בוים עליו בסבר פנים יפות כמשה זוכה בעשיית מצוה כאילו דעמאלטס ברעכט ער די תוואים. ער ברעכט דעמאלטס תוואים אז דאס דאס נפש ווערט מזוכך פון אלע טומאות דעמאלטס, און ער ווערט מסביר אויף שארפע לשונות, איי איי איי דו ווייסט נישט וואס ס'קאכט זיך דא, איי וואס יעדע צער, יעדע עגמת נפש, יעדע עגמת נפש ללמד על הכלל כי לא יצא.